Быһыарга сиэм саабын он биэс сыллааҕы билиэнэн эҕэрдэлии кэлэн олоробут. Тынсыргахсыйыам саамали манналаашыларбыкалары бэркэ билэҕит. Бу биһиги нэһилиэккэ тэрилибитин он биэс сыла буола тэтилибитин курдук. Оннотон нэһилиэккэ тэрилэр туохха тирээһиннэр бу сэргэхсийи хамсаамыла бох барбаттар диэн, кинилэрэ бох бырааһынньык ыытыллыбат диэн тынхаастары диэххэ

Бу нэһилиэк туохтар үлэтигэр-хамнаһыгар культурнай түгэн табыллын. Бары өттүнэн оҕолорго уонна кэлэр көлүөнэҕэ холобур буолалларыгар махтанабын. Оннотон инникитин даҕаны эмиэ бу курдук туохха тэрээһиннэргэ кыттаһар дьылларыгар кырдьар диэн билиммэтиннэр ыарыы ыалласпатын диэн алҕаан туран кинилэргэ өссө даҕаны уһун

Степанова Галина Никентьевна.

Шамаева Софья Никитична. Бұл сергәхсии ансамбль төрүттээбит Крыльина Матрена Егоровна.

Афанасьева Александра Васильевна.

Бу сэргэхсийэм саамай кыттыылаахтарыгар балаларыгар сүрэхтэн махтанабын уонна это кинилэргэ Укпаан Барышвы, кинилэргэ тус бэйэлэригэр, тус, тус олохторугар уонна кинилэр оҕолоругар, сиэннэригэр бары үчүгэйик уонна дьоллоргуну баҕарабын. Эҕэрдэ тыл барара алаһа сынньалаҥ киндиректорыгар Вероника Владимировна Харлампьева

Эһигини бу сэргэхсийии түмсүү чахчы дьэ куруук уон биэс сыл быһа үлэлээбит түмүгэ араас улууска, нэһилиэккэ ыытыллар фестивалларга кыттан дипломат, лауреат ааттарын ыланнар, чахчы да биһи нэһилиэкпит аатын ааттаталлар. Кинилэр сылтан сыл аайы өссө манна эбиллэн иһэллэр бэтэрээн аҕаһаастаах ырыаһыттар эбиллэн иһэллэрэ көрүөххэ үчүгэй. Онон була биһи бүгүн кинилэри ис сүрэхпититтэн эҕэрдэлиибит. Эһиги баар буолаҥҥыт биһиги үлэбит үтүө түмүктэрдээх. Уонна бу бүгүн бэйэбит оҥорбут сэмэй бэлэхпитин кытта Бу махтал суруктары туттарарбын көҥүллээҥ. Убаастабыллаах Ульяна Афанасьевна, эйигин сэргэхсийии ветераннар түмсүүлэрин 15 сыллаах үбүлүөйдээх күннээн итиитик-истиҥник эҕэрдэлиибит! Түмсүү иһинэн үлэлиир Айылгы вокальнай ансаамбылга ыллаан-туойан нэһилиэккэ, улууска ыытыллар фестивалларга, конкурстарга кыттан лауреат, дипломант буоламмыт дьон биһирэбилин ылабыт. Нэһилиэк культурнай олоҕор биир бастыҥ актыыбынай кыттааччыннан буолабын. Баҕарабыт өссө да куруук ыллыы-туойа, үөрэ-көтө, кэрэни бэлэхтии сылдьарга, оҕолорум, сиэннэрим тапталларын угуттанан, өссө да уһун үйэлэнэн чугас дьонноргор көмө-тирэх буола сырыт, кытаанах доруобуйаны, дьолу-соргуну. Алаһа сынньалаҥ киинэ муниципальнай бюджетнай тэрилтэ Баппаҕаайы нэһилиэгэ муус устар сүүрбэ кик Икки күнэ, икки тыһыынча уон икки сыл оҥорбут хаартысканнан оҥорбут буклет оҥорбуппут биһикулу аатыттан онтукабытын туттарарбытын көҥүллээн маннык ис хоһоонноох өссө махтал суругу туттарабын Тамара Алексеевнаҕа.

дария кузьминичнова зоя яковлевнова уонна бу быйылгаттан сэргэхсийии түмсүүнү салайан үлэтин

Уонна минги культурабытын биир элбэх кылаатын киллэрсиби өр сылга бу кулуупка директорынан, кудурубунан нэлээбит биһиги аҕа коллегабыт Матрена Егоровнаға. Матрен, убастабыллаах Матрена Егоровна, эйигин сэргэхсии ветераннар түмсүүлэрин 15 сыллаах Үбүлүөйдээх күнүнэн итиитик истиҥник эҕэрдэлиибит! Түмсүү иһинэн үлэлиир айылгы вокальнай ансаамбылы сылайбытыҥ нэһилиэккэ улууска ыытыллар конкурстарга, фестивальларга кыттан лауреат, дипломант буолан дьон биһирэбилин ылар. Нэһилиэк культурнай олоҕун төрүттээччинэн, салайааччыннан буолаҕын. Баҕарабыт өссө да куруук ыллыы-туойа, үөрэ-көтө, кэрэни бэлэхтии сылдьаргар, оҕолорун, сиэннэрин тапталларынан угуттанан, өссө да уһун үйэлэнэн көмө-тирэх буола сырыт, кытаанах доруобуйаны, дьолу-соргуну! Александра Васильевнаҕа

Үтүө киэһиннэн Илбэги нэһилиэнэ олохтоохторо уонна бу бүгүн күннээҕи юбилей кыттыылаахтара Бастабыла Илбэги нэһилиэгин сэргэхсийии ветераннар түмсүүлэрин уон биэс сылгытынан ититик истиҥник эҕэрдэлиибит уонна куруук маннык ыллыы туойа, күлэ-үөрэ, куруук эдэр буола сылдьаргытыгар баҕаран көрөмө киһи Лөкөчөөн нэһилиэгин алаһа түмсүү аатыттан сэмэй бэлэхпитин туттарарбытын көҥүллэ.

Үтүө киэһэннэн манна мустаны олороочу көрөөччүлэр биһиги юбилейбитин биһиги үлэбитин үллэстэ кэлбиккитигэр итиитик истиҥник эргэхсийэ ансамбыланыттан махталбытын биллэрэбит. Уонна манекэн тураммын бу биһигини биһигэн самбылбытын тэрийсибит, биһигини иилээн-саҕалаан илдьэ сылдьыбыт, хаһан даҕаны ырыаҕа ыстыбата дьону хайдах ыллыырга үөрэппит, биһиги тапталлаах Матрена Егоровнабыт. Бу эн ансамблын он бес сылынан итиитик-истиҥник ис сүрэхтэн махтанан тураммыт эҕэрдэлиибитин көҥүллээ. Эн-бу кэрэ эйгэтигэр үлэлээбитиҥ, өссө да үлэлии сылдьаҕын. Кэрэ эйгэтигэр угуйар оҕолоруҥ өссө да элбэх ситиһиилээх буоллуннар, дьоҥҥо-норуокка биллэр кэрэ эйгэтин үлэһиттэрэ, кэрэ эйгэтин дьонноро буоллуннар диэн бааһынаабытын этэбит уонна эн тус олоххор, оҕолоргор доруобуйаны, дьолу-соргуну үйэттэн үйэҕэ баҕарарбытын көҥүллээ.

ырыаллатан, сэргэхситэн, манна мунньан үс куолаһынан да ырыа үөрэтэн билигин баччааҥҥа диэри ыллыы туойа сылдьабыт. Онно өссө ыллыы сылдьар киһи бопсойунан доруобуйатыгар сүрдээх туһалаах тыынар уорганын хайдар быһыылаах. Ол иһин холлор аллаабаккын эҥэр. Онон биигитини доруобуйабытын кытта кини доруобуйабытар кытта кыһаллар курдук буолар. Уонна кини биһиги Кини бэрэсидьиэнэ аныгы ыччатынан эрэ үөрэтэн биһиги Манчаары оонньууларыгар киирэммит оонтуулаах уонка кыттыбыт дьоллоохпут. Уоннаттан уопсайынан кини биигитини куруук чэ үөрэ-көтө кыргыттар хай кыргыттар диир биһигини ким кыргыттар диэҕэтэй киниттэн ураты ол диири үчүгэй бөҕө истэргэ мэлдьи эйэҕэс сайаҕас мэлдьи үчүгэйи эрэ баҕарар үчүгэй үөрүүбүтүттэн үчүгэйбититтэн үөрэр Хомаммытыттан хомайар, оннук амарах санаалаах биһи халаyaаччыбыт матырыны уларымына. Киниэхэ өссө уһун дьоллоох олоҕу, ити курдук үчүгэй эдэр оҕолору, ыччаттары үөрэтэн кэрэҕэ уһуйарыттын диэн баҕа санаабын биэр этэбин.

Ырыа гынаны дьоҥҥо тиэрдэр киһи хаһан да сүрэҕэ чуҥкуйбат, кырдьыбат. Өрүү үтүөнэри түстүүрү мэлдьи кэрэн эрэ кэрэхсиир диэн туран бүгүҥҥү үбүлүөйдээх айылгы ырыа ансаамбылын сэргэх кэнсиэrini көрөргүтүгэр ыҥырабыт.

Бүгүн биһиги ветераннарбыт үөрүүлэрин үллэстэ, кинилэри эҕэрдэлии кэллилэри биир өлөөннээхтэрэ ыаллыы сытар Лөкөчөөн нэһилиэгин алаһа ветераннар түмсүүлэрэ эһиэхэ анаан сайылык диэн ырыыннаны бэлэх ууналлар.